Hello, hi. Hawi le vialte hna, tutan zong kan rak lang ṭhan. Ie tutan cu zei kong dah kan i hrawm hna lai, zei kong dah kan i ruah hna lai ti si ahcun Mirang kut tang i Chinram uknak a um tuning. Phundang kan chim cun Mirang nih Chinram an rak kan uknak, zeitindah an rak kan tei i Chinram hi Mirang nih zeitindah an rak lak i zeitindah an rak kan uk, an rak kan ṭhithruai timi kha hihi a theih herh ngaingaimi history pakhat, tuanbia pakhat a si i uh, hramthok in a dongh tiang rak ngai ve law tampi theih hngalhnak lei zongah lai chap ve lai ti kha hika hin hmaisa win in sawm tak kan duhmi si. Hihi ka zawn ah kan YouTube ah hin Laimi kan tuanbia a kan thawhkehnak kan tuanbia vialte, cun kan nunphung, kan konglam vialte kan holh le kan ca mituk holh thu kha pehtlai in ka zawn han tampi sharing kan i tuahnak si e. Uar phun si ahcun kan YouTube pa hin subscribe rak tuah ve la video zong kha rak kan lek lang mang ve ti kha ka hen hmaisa bika un som tak kan duh mi se. Ka hen ah a ka zauhmi tete nan dihlak cung zongah hmasa bik ah lunglawmhnak vun langhter ta ka duh. Hi thazaang nan ka peknak thawng nihin ni tiang zong keimah zong ka kal kho. Cun hi bantukin ca tete kan relmi, knowledge kan i sharemi zong hi Lai miphun kan caah a hleiin mino hna, chanthar mino hna, ṭhangthar mino hna kan caah ṭhathnemnak zeital ngei hnga maw tiin ka zawn hin siaherhnak nganpi he ka rak tuahmi a si. Hika zawn ahhin mi tampi awka zong ka theihmi cu hi bantuk tete na tuahmi hi a ṭha tuk kan caah ṭhathnemnak tampi a ngei tiah kan ti tikah hin ka tha zong a tho. Hi Laimi kan nunphung kan tuanbia kan holh le kan ca ṭhanchoternak kha ding caah ti in saduhthahnak nganpi he kan rak tuahmi a si ti zong kha a hmaisa vun theihter ta ka duh si ahcun kan bia sau sual lai i kan program kan thawk colh hna lai i Chin ram ah Mirang nih zeitindah an kan uk zeitindah an rak lak ning a si ti kha a hmasat bik ah kan zoh a si ahcun Mirang nih hin Lairam dihlak an lak hi voitekhat pi ah hin an la dih lo. Lak dih a si lo. I duhsah duhsah tein an lakmi kha a si. Hi tahchunhnak ah Hakha an lak. Mah hnuah Khumvuai a tidim ti bantuk tonzang, Falam ti bantuk duhsah duhsah tein an lak. Cucu duhsah tein an hun lak khawh dih ti khawh kha si. I a kum hi kan zoh tikah hin thongkhat zariat kum kul le kum ruk kum ah hin Palawa peng an lak i Chaklei Laitlang Tidim le cun Tonzang le Falam le Hakha le cun Thantlang peng hna kha duhsah tein an lak dih hnu ah thlanglei Laitlang, Matupi, Mindat le cun Kanpalet peng hna hi thongkhat zakua sorry thongkhat zarih ah sawmkua kum nga kum ah hin an lak dih ti si. Hi Pelewa peng hi Mirang nih an rak lak ka ahcun Laitlang hmun dang kha an rak la rih lo ti si. Hi cucaah an lak rih lo caah hin Yakhai ram ah hin an fonh hna i cu ahcun Yakhai Hills asiloah Rakhai Hills tiah min an rak bunh i cuticun Zeiti lai uknak an rak ser. Hi cucaah cun Laitlang he komh loin atu Akyab District an ti i cuah cun uknak peng pakhat in an rak chiahmi a si ti kha tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Cun Lai miphun vialte hna cu hi lio caan ahhin aho kut tang hmanh ah um an rak duh lo ti si. I zeiruang kan ti si cun ho kut tang hmanh a um balmi kan rak si lo tikah khukhat le tlangkhat cio an ma tein rak i uk kha a si. Cucaah cun chaklei Laitlang a ummi hna nih hin Pelua peng cu an rak chim tawn hna ti si. I an rak chim tawn hna, cuti cu an rak hnawh ngai hna caah hin Thongkhat zariat sawmruk le kum nga kum ahhin Mirang nih Akyab district in an cheu i a dang tein zipeng pakhat kha an rak ukter ti si. Hi cuticun Lairal cu an rak venpiak hna i Palawa khua cu thongkhat zariat sawmsarih le kumruk kum ahhin an rak tlak ti si. Hi

A khuate hoi ti ko usihlaw a khuate ah khan anmah a rak dotu miṭhawng deuhdeuh pawl kha anmah aiawh in uktu ah cuticun an rak chiah hna i hi khuachia ti bantuk ram nga tizu ngacer ti bantuk te hna pawl kha hi tiah cucu ram an uktermi hna pawl cu an rak eiter hna ti a si. Hi hihi Mirang nih an kan uknak tlangpi in Laitlang, Laimi an kan uk an kan pen ning a si. Hi Mirang chan uknak a hun fehfuan hnu ah zeitindah uknak he an rak kalpi ti hi kan zoh a si ahcun Mirang nih hin Lairam ah Lairam an hun lak dih tikah uknak phun kha, uknak phung le lam kha tuah a herh, suai a herh cang caah hin uknak a hrampi phung kha an rak ser ti si. Hi cu an sermi cu Chin Hills Regulation uh, Ṭaṭhawng si-ya kusacheuh an ti i cu phung cun Lairam cu an uk hna ti si. I phung an sermi cu Chin Hills Regulation 1896 an ti i cuticun cucu phung cu an rak uk hna ti si. Hi Chin Hills Regulation hi Laimi ca lawngah si loin tlangcungmi vialte caah an ser i I cucu Mizoram ahcun atu tiang zong hi cheukhat na cun cucu phung cu Chin Hills Regulation timi phung in a ukmi zong hi an um rih ti si. I cu uknak phung i an tuah cu feudalism timi ram uk chip uknak phung a si caah hin Lairam cu ram uk-uknak phung cun an rak uk hna ti si. I ram uk-uknak timi cu ram uk bawi nih uk ti khi a fawinak phundang kan chim si ahcun a si i, hi hlan ahcun ca an ṭialmi tete ka relmi zong ahhin khua pakhat ahhin uktu pahnih pathum zong kha an rak um i, cuahcun tlang khat zong ahhin uktu pahnih pathum zong kha an rak um ti si. I anmah le an ukmi tete kha khuachia ram nga timi cu an rak ei an rak ei ko hna ti si. Hi tahchunhnak kan chim si ahcun Hakha ah hin ram uktu ding kha minung pali panga zong khan um ko lai nain cucu an ukmi cu anmah le an ukmi cio tete cun khuachiah timi ram man hoi ti ko usilaw foreigner kan chim cun tax tuchan na kan theih bik dingmi cun tax pawl kha anmah le an uknak hmunhma cio te kha an ei. Hi hlan lio cu tax tikah an lo chungin tirawl a chuakmi, thlairawl a chuakmi, zil le mai, ba, kawhra tibantuk sa an kah tikah sa, cun tizung a cer tibantuk Cun hlan lio cun khuai te hna tiang in khan ram uk bawi nih cun rak ngeih a si. Hi khi bantuk te hna an chuahpi caan ah khan ram uk bawi kha zei kan ti lai an pek ve. A fawinak kan chim cu, a fiannak kan chim cu cun hi khi ti khan an rak i uk ning, an rak uk hna ning kha a si ti kha a si. I asinain Mirang nih uknak an hun ser hnu ah cun Khuakhat i uktu hme tete kha an hlawt dih hna ti si. An umter hna lo i a ṭhawng deuhmi tu kha an thim an thim hna i peng uktu le cun khua uktu, khuabawi hoi te ko si law tiah uh, an ṭhen hna ti si. Hi peng nih peng uktu, khua nih khua uktu, khuabawi tin khan an ṭhen hna. A dang pawl uh, pathum pali in uktu rak simi kha an phiuh dih hna ti si. I peng uktu kha ram uk, chief, tiin an ti hna i cucu khua uktu kha khuabawi tiin an rak ti hna ti si. Hi cu hna cu zeitindah an rianṭuan ning a si ti si ahcun Mirang nih anmah aiawh Hoi ti ko selaw, Mirang nih anmah aiawh uktu ah khan an thiahmi kha an si ti si. I cuticun Mirang nih Lairam vialte kha uknak an lak dih nain a kan uk a kan pengtu taktak cu kanmah Laimi miṭhawng deuh, mifim deuh ti bantuk kha hmangin khan uktu kha an rak chiahmi hna kha a si. I anmah Mirang nih hin lahkhah pek awk an si natein anmah nih pek loin khuachiah ram nga an eiter hna i cucu an lahkhah a si ti kha si. Hi ngaingai te kan ti si ahcun atu chan hoi in kan chim si ahcun Hakha ahhin vuanci ti bantuk uktu pawl nih khan anmah le an sin tein lahkhah ei ding, lahkhah kha cozah nih pek ding uk tu nih pek ding a si natein cucu si loin khan hlan lio ah Mirang nih Laimi an kan uk dan cu kanmah Laimi lila kha a ṭhawng deuh a fim deuhmi kha an kan ukter i cucu uktu pawl cu lahkhah pek lo riangmang in anmah ram chung i a chuakmi ti le rawl cun zu le nga ti bantuk pawl i an hmuhmi chiah hoi ti ko selaw fawinak kan chim cun khuachiah tu kha an eiter hna ti si. I Laimi kha anmah le anmah lahkhah an i pekter hna phundang kan chim si ahcun khati khan uknak phung kha Mirang nih an rak kan uk ning kha a si. I mi uk hme tete hoi ti ko selaw mi uk hme tete tikah ti tikah hin uktu a simi, a hme bu hme tete a ukmi, cu hna pawl cu an hlawt hna nain uktu an rak si ve caah chiah tho loin an rak awlter hna ti si. I uh, chiah ol lo timi cu khi bantuk uktu kha uh, rawl te hna pawl an pek lengmangmi kha cucu uktu hme tete an phiuh hna nain Cu bantuk chiah cu thawh loin tax kha pek loin an ulhter hna ti si. Cun tlangrian te bantuk, kuli tlangrian te bantuk te hna pawl zong kha an rak ulhter hna ti si. Hi ram uk ah hin ram uk ah an chiahmi hna le cun khuabawi ah an chiahmi hna cu an techin fapar chan tiang an bawi sinak kha rauhnak nawl an rak pek hna ti si. Hi khati khan an rak i uk ning kha a si. I ram uk phung a ṭhat lonak cu cucu a si. Hi duh zongah duh lo zongah, a fim zongah, a hruh zongah, minga a si zongah, a techin fapar chan tiang kha khati khan ram uknak nawl, ram uk a fawinak kan siam cun bawi sinak nawl kha an ngei. Automatic in hoi ti ko a si law khati khan an rak ukter hna ti si. I ram uk ah an chiah hna le an chiahmi hna le khuabawi mah ti an chiahmi hna kha zei ka ti lai an bawinak kha an rauh hna tikah khan ram a ngeimi hna cungah khan zei kan ti lai ka ham in a ngeihmi hna cu an phih hna i chawva in a cawmi hna le tahchunhnak ah nifar man te bantuk i a ngeihmi hna kha phit loin ram nga chiah te hna pawl tu kha an rak eiter hna ti si. I phundang kan chim cun khati khan i thleidannak kha sang taktak in ram uk phung ahcun a rak um. Hi cu bantuk in ram a ngeimi hna cu khuabawi le ram uk nih an ram cungah khan nawl an ngeih kho hna lo ti si. I cucu a ṭha lo taktakmi tahchunhnak keimah nih khuachung pakhat kha ka uk i cucu khuachung pakhat ka ukmi chung ahcun uktu khuabawi hna ka rak ṭuan bel. Ti bantuk cun uh, zei kan ti lai, ram hna kha a ngeimi uh, ka si ahcun kha pawl kha cucu ka uk, uh, ka ukmi hna vialte kha zei kan ti lai, anmah cungah nawl ka ngei kho ti lo tinak khi a si. I khuabawi le ram uk nih an ram cungah khan nawl an ngeih khawh lo tikah duh cun chia zong kha pek lo khawh a si kan ti lai cu khi ti khan an rak kalpi ti si. I nihin kan chan ah tiangah ram uk phung biatak tein a dirpi mi kan um rih. Khi ti khin ram uk phung tiah kan dirpi lo nain ram uk chan ah kanmah ram a si cu kha bangia tiah nihin kan chan zong ah tampi a um rih cu pawl kha i khakha hlan lio mirang nih an rak kan uknak chan ah laimi nih kan rak fih bakmi ram uk phung kha rak si i ram uk nawl ngaihnak hi zeitluk in dah rak san timi kan zoh siah cun ram uk ah an chiahmi hna cu Khuachiah rawlrel, vok keuhmi, ar keuhmi le sakhua tiangin khan einak nawl an rak pek hna ti a si. Hi ram uk an chiahmi hna lawng hi khi khan vok keuh, ar keuh te hna, sakhua te hna tiang khan einak nawl an pek hna. i khuachiah rawlrel vokkeuh arkeuh kha einak nawl an pek hna ahcun khuami nih a lak bak in inn an rak sakpiak hna ti si. Cun khuami nih a lak in an lo an thlawhpiak hna. Cun khual an tlawn tikah a lak in kuli an phorhpiak hna. kuli an phorhpiak hna tik tikah hlanlio ahcun ti le rawl a har tikah tahchunhnak ah kawl ah facang an vung phorh si ahcun anmah te i phorh si loin khuami bak nih an phorh piak hna ti si. Hi khual an tlawn tikah facang ti bantuk, fang, ar, zu le sa ti bantuk an duh zat in an rak kholh hna ti si. Hi khati a si tikah misifak santlai lo zapi zara an caah cun a celhcelh ding kha a si lo i, an ngaihmi hnihchun kha anmah ei awk na tum lo in khan khati khan ram uk nawl ngeitu pawl kha rak pek a si ti si. I khua kip i bawi an chiahmi hna zong aa nuam deuh in uh, khuachiah rawlrel einak nawl kha an pek deuh hna ti si. Hi khi bantuk khan rak si hi bantukin ram uk le khuabawi khuachiah rawlrel einak nawl an pek hna hnu cu anmah aiawh in uktu ah an chiahmi hna an si caah lahkhah pek can ah cuticun anmah nih lahkhah pek loin Laimi cu anmah le anmah lahkhah kha ka ti khan an rak pekter hna ti si. I tidim peng ahcun atu kam hau phun kha ram uk ah an rak chiah hna ti si. Cun Falam peng ah hin zahau le tlaisun cucu ram uk bawi ah an rak chiah hna ti si. Cun Kha ka peng ah hin zaathang sangpi sangte, aa sangpi sangte ti tikah hin sangpi sangte cu zaathang hrin an si i kha pawl kha ram uk bawi ah an rak chiah hna ti si ee. Hi Thantlang peng ah hin cinzah, aa zahnak le aa zahno an rak chiah ve hna ti si. Hi khua kip ah ti khan anmah le an khua i mi uk ṭhawng pawl kha pakhat cio an rak chiah ve hna i mi a uktu ding ah khan anmah langkhua cio a ṭhawng deuhmi miphun khan rak chiah hna i Senthang peng ah hin Thian Hlun le Sawmhal bawi an si ti si. Izo khua peng ah cun Siakhel hi bawi ah an rak chiah hna ti si. Hi khiti khan Mirang nih ramuk bawi kha anmah aiawh ah khan uktu dingah an rak chiah hna i cuticun anmah Laimi le Laimi kha Mirang nih lahkhah pek dingmi kha anmah Laimi le Laimi, kanmah Laimi le Laimi tu kha ti khan lahkhah kha an rak pekter hna ti si. Khi ti khan Mirang nih an rak kan uk ning, an rak kan hruai ning kha a si. Zapi zara an si fak santlai lo mei nu hmai pa caah cun a ciah ding a rak si lo. Hi tahchunhnak ah kha bantuk chiah an pek khawh lo ahkhan cun sal ah an tlaih beh hna ti bantuk, sal ah an hman beh hna ti bantuk, an fanu maw ti bantuk te hna pawl zong kha, zeikan ti lai, sinum ah an ṭuanter hna ti bantuk phun khan a phunphun khati khan Laimi nih hlanlio Mirang an rak kan uk ning an rak uknak kha a si. Hi a taktak le ngaingai kan ti si lo cun nihin kan chan ah hin Laimi mi tampi nih kannih cu bawi phun kan si a kannih cu mi uk phun kan si a tiah kan ti nate in Kha lio chan hi mi a uktu kha a ṭhawng deuh le a fim deuhmi cu sii cu an si ko nain anmah duh tein uknak nawl a ngeimi an si lo. Mirang nih an rak fial chommi hna, Mirang nih an rak thiah chommi hna a si ti khi kan lungpiannak hnga ding ahcun vun langhter chih ka duhmi khi a si. I a hnu zongah kan rak peh ṭhan te lei i hi bantuk Mirang nih an rak kan uknak, an rak kan tuahtonak pawl, kan tuanbia pawl zong kha hnu kan rak peh ṭhan te lai. Mah vial cu sihlaw khiti khan Mirang nih an rak kan uk ning cu si. Hi cucaah cun nihin kan chan ahhin cu pawl chan thar mino nih ṭha tein kan theih khawh ve nakhnga ding caah lio kan tuanbia zeitindah ram uk phung a sining a si, zeitindah ram uk phung hi a tlau ning a si ti bantuk pawl kan theih khawh ve nakhnga ding ca zongah hika zawn kan video hin a pung hman. Hi bantuk kong kan rak chim lengmang lai. Buar phun a si ahcun YouTube kha subscribe rak tuah ve. Video kha rak kan leng lengmang ve ti kha uh, donghnak bik ah vun langhter ka duhmi si a hlei tein hi kan video hi a hram thok a dongh tiang na ngaih lo a si ahcun uh, i fian lo kho si i fian hua ha lo in khan uh, kan um sual a si ahcun that lo sa hram thok kan dongh tiang tha ten rak ngai lengmang ve ti zong kha a donghnak bik ah vun cah sawm kan duhmi hna a si. Mah vial cu siseh law a chunṭha mangṭha dih u bai.